U ta' Birżebbuġ ġa msiken nissew, imma l-floor manager.
Nissew ħafna.
Il-floor manager imma. Mela kieku jibqgħu joqogħdu hemm, dak kif għandek in-nies ta' madwar l-Etna, Birżebbuġ għandek in-nies ta' madwar Lawrence. Mhux perikoluż ġifieri? Perikoluż madwar l-Etna l-istess.
Tajjeb, eh?
L-istess. Għaliex x'jagħmel? Jitfa' xi gass? Kultant iva, kultant jiżbroffa. Jitfa' xi gass. Iva, iva, mhux gass biss, ta' ġifieri. Ikollu l-naqra leakages. Ġieli anke minn witi lajn iħossuhom it-teżżiżiet tiegħu.
Qed jaqbeż fuq it-trampolin? Ejja ngħidu mhux it-trampolin, imma aħjar nifqu hawnhekk. Kemm bidlu s-suġġett.
Għaliex daw huma kollha ħrejjef li qed nitkellmu dwarhom. Ekku. Imma ħafna nies tiskanta kemm jemmnuhom. Forsi ma jemmnux kull ma ngħidu fuq il-floor manager tagħna, fil-fatt huwa raġel vera sabiħ u tal-affarijiet tiegħu. Imma mbagħad hemm ħrejjef oħrajn illi nemmnuhom. U inti għandek xi lista minnhom. U daw il-ħrejjef iwaħħluna. Jew inkella minħabba daw il-ħrejjef lanqas biss nibdew. Mela il-famuża trid bilfors tiekol kull tliet sigħat. Xbajna nisimgħuha. Famuża kemm hi famuża u taħdem kemm taħdem ma' diversi nies, mhux bilfors illi biex tnaqqas mix-xaħam trid toqgħod tiekol kull tliet sigħat. Issa jekk inti għandek kundizzjoni medika, jekk it-tabib jgħidlek minħabba dir-raġuni. Iz-zokkor pereżempju li jaqgħalek. Waħda minnhom, prosit. Jgħidlek inti kul ftit u spiss, hemmhekk għandek timxi ma' li jgħidlek it-tabib. Agreed. U ħa nkun ċar ukoll, hawn ħafna nies illi iktar komdi jieklu ftit u spiss milli jieklu pereżempju darbtej jew tlieta u sura. Iva.
Hi x'inhi s-sistema tiegħek, diment illi qed tagħtik ir-riżultati, tibdilhiex ġan. Okej. Għax l-aktar li għodt mhuwiex inti kemm ħa tiekol, ta' spiss, Pero x'tiekol u kemm. U kemm. Mela per eżempju, ħa nġib eżempju biex dak li jkun jifhimni. Jiena f'ġurnata jista' jkun illi għandi bżonn, ħa nivvinta, erba' frottiet. Madwar 300 gramma laħam. U għandi bżonn għal mod tal-kelma bejn wieħed u ieħor ħa żewġ maref żejt. Issa dawk nista' jew jiena Żejt ta' żebbuġa, ejja nagħmluhilhom ċara. Eżatt, per eżempju.
Nista' jew jiena dawk inkolhom kollha f'salt. Illi mbagħad Għaj ma' żaqqi probabbilment u għaj ma' xuġieħ. Nista' jiena wkoll naqsam hawn f'darbtej, jew nista' naqsam hawn fi tlieta. Via u va, da żmien hawn il-famuż strajk tal-petrol. Eh. Jiena ħobb nużah il-petrol, mhm. illi il-karozza tiegħi jiena stajt għajta 40 euro minn Birkirkara. Mhm. Stajt intiha 10 minn tal-Pieta, 10 minn Gwarda Manġa, 10 minn Ħamrun, 10 minn Taslima. Stajt għajt 20 minn San Ġwan, 20 minn Naxxar, xorta b'kollox tajta 40. f'ġurnata, ġismi l-istess.
Tiddeċiedi inti kif l-aħjar għalik li tqassam l-ikel, però l-importanti by the end of the day kemm kilt f'dik il-ġurnata u x'kilt f'dik il-ġurnata.
Prosit tassew. Mela dik ħrafa illi għax ħafna nies jibżaw u jaħsbu illi jekk mhux se jiklu tliet sigħat għal xejn, mela jaqbdu jgħidu jiena ħi, ma nistax nieqaf niekol, mela jiena li nonqos mhijiex xi ħaġa reali għalija. Allura min minħabba din ir-raġuni li qed tgħid inti jgħidlek isma' jiena ġieli nagħmel ġurnata b'xejn, imbagħad nesal id-dar u ndamdamha fridge, dak qed jagħmel ħażin. Skont x'jifhem ġurnata b'xejn. Tkellimna fil-passat fuq il-famuż intermittent fasting. Dak huwa l-vera b'xejn illi inti ma tiħux kaloriji. Mela għal min forsi ma segwiex, Roundup ħafifa, Jekk inti matul il-ġurnata tixrob l-ilma, tixrob kafè iswed, tixrob te iswed, per eżempju, mela qed insemmu affarijiet illi ma fihomx kaloriji. Għaliex għax il-kafè żero kaloriji, l-ilma żero kaloriji, te iswed żero kaloriji. Imma jekk ażżidulu l-ħalib, Jew iz-zokkor, hekk ma baqax zero kaloriji. Ġifieri jrid ikun vera zero. Vera zero, jekk vera zero u kilt filgħaxija, diversi studji sabu illi terġa' ħajgħinek biex naqqas ix-xaħam. X'inhi imbagħad l-iżvantaġġ jekk nistgħu ngħidu hekk? Li iva ġan. Ħafna nies meta mbagħad jibdew jieklu jkaxkru kull ma jaraw quddiemhom. Hmm. Allura forsi s-sistema ta' intermittent fasting għalihom ma taħdimx. Imma l-ħadd ieħor forsi taħdem. L-istess bħal ta' tliet sigħat. Forsi miegħek taħdem miegħi le. Either or, l-aqwa xkilt f'ġurnata u mhux fi xħin kiltu. Mela, dik il-ħrafa dabbarnilha rasha. Ħrafa numru tnej, is-soppa tħaxxen. Gidba straordinarja. Vera? Gidba bla spjegazzjoni. Għaliex? Għax is-soppa hija ħaxix illi ġie likwidizzat. Issa jekk inti ħa toqgħod iżżidilha il-bacon, tajjeb, Il-corned beef, għax nisma' kreattività ta' barra minn hawn. Tal-biża', tal-biża'.
Le, ma tibqax soppa, hemmhekk vera s-soppa tħaxxen, għax skond x'fiha dik is-soppa. Ok? Jien għadni ma nafx kif semmejtli dal-prodott li kieku nista' jiena ma jidħolx ġo pajjiżi. Daqs kemm inħobb in-nies u daqs kemm inħobb il-pajjiżi. Ma nistax nifhem kif illum il-ġurnata li għall-grazzja t'Alla ra kemm ilna neqsin mill-gwerra, għadna għad hawn min jixtri l-corned beef. Ma nistax nifhimha jien.
Forsi tkun. U mhuwiex irħis Qalli xi għax kien hemm darba xi ħadd qalli qalli għax dak irħas. Mhuwiex irħis, mhux irħis prezzu. U iktar minn hekk, l-effetti tiegħu ta' wara, ġifieri dana. Ara, qisek qed tikol il-mard, litteralment. Jien nemmen waħda Ġan, illi għal kull vizzju u għal kull drawwa, kull persuna jkun telaq minn raġuni. Mela jiena pereżempju għandi drawwa nagħmel exercise kuljum, għax naf illi meta ma nagħmilx naqra exercise wara nħossni iktar għajjien, Jisni għadni ma startjajtx u forsi nkun iktar bin-nervi. Allura għandi drawwa li nagħmilha ta' kuljum. Issa, forsi l-corned beef, din il-persuna, drat bija meta kienet tifla. Sajra, ekku.
Allura baqat.
Insiex dana.
ċertu biss. Għanu uża l-kelma bella unna l-Ingliżi ta' parsi laħam da. Allura, imbagħad forsi biex taqtaw irrid ikun hemm raġuni iktar qawwija di di l-interessanti biex inti taqta vizzju Inti kellek raġuni ħafna iktar qawwija milli r-raġuni kienet biex inti bdejt. Mela l-mod tal-kelma hemm min jgħidli, Int taf meta qtajthom is-sigaretti xbin? Meta f'daqqa waħda għolew. Mela filli kienu prezz irħis allura kont ngħid u hija, malli għolew, u hi, ma baqax werti għalija li npejjep, mela aħjar ma npejjipx milli nonfoq dawk il-flus. Hekk, dejjem ikun hemm dik ir-raġuni. Għaldaqstant jien għalhekk ukoll naqbel illi pereżempju junk food u prodotti li jagħmlu ħsara għandhom jibqgħu intaxxati bil-kbir. Mela, mhux hekk. Mhux meta inti toħroġ tiekol ikla bnina, iktar mija bnina iktar għolja, isu qed jgħidlek tmurx għaliha. Kemm jista' jkun inkun. Għandha tkun bil-kontra.
Imma dinja komplikata.
Dik xi darba l-politiċi li vera jemmnu li għandna jkollna mentalità sportiva jridu jibdew minn hemm. U l-problema ġan qed hawnhekk illi dak li huwa naturali, dak li huwa ġenwin, ma jistax isir bil-massa. Mela min jipproduċih għandu bżonn ħafna iktar ħin u ħafna iktar riżorsi. Naqblu. Allura qatt mhu se jiġi il-prezz ta' xi ħaġa ċip. Dika kategorika. Issa, ħrafa oħra, mhm. mela wara s-soppa u għal kull tliet sigħat, hija illi l-weights jekk inti mara ħajġibuk tidher isek raġel. Mm. Mhux vera. Flima sens. Għaw nisa rarissimi. Fem nismaħħa din. Jgħiduli għax inkella ninbena jew niġi jisni xi bennej, dik iktar li nisma'. Hawn ftit nisa rarissimi fid-dinja illi għandhom ġenetika li tixbaħ aktar lil ta' raġel milli ta' mara, però dawn huma rarissimi. Għax hija inti mhix għax inti magħmula illi ħa jiddetta inti tinbenix jew le, u l-maġġoranza esaġerata tan-nisa m'għandhomx din il-ġenetika li ħa ġġibek qisek raġel. Però ħafna nies jitkellmu hekk ukoll fuq dwar għax qed tgħidilha ħrafa għaliex ġieli jaraw ċertu atleti illi jkollhom l-istatura tagħhom litteralment qisha skolpita f'forma ta' raġel. U hemm ħafna affarijiet. Jista' jkun li huma jixtiequ hekk ukoll. Jista' jkun li huma bla dubju li huma jixtiequ hekk Ġann għax biex iġġib dik l-istruttura speċjalment biex tkun mara id-dedikazzjoni, l-ammont ta' ikel u anka ċertu sports, sfortunatament, anka sustanzi illegali, alright, ċertu sport, mhux l-isport kollu naturalment, ċertu sport illi kważi kważi jinċentivak illi inti tmur għal sustanzi illegali, alright, dak huwa dal-fatturi kollha flimkien li jwassluhom għal dik il-binja. Però aħna illi rridu innaqqsu x-xaħam, mela, Ħa nagħmel daqsxejn pass lura. Ejja. Biex inti ttela' dik l-istruttura, Ġan, trid tiekol ammont ta' ikel kbir. Kbir meta ngħidu li dawn in-nies jgħidulek xi dwejjaq reġa' jmissni niekol, tant jieklu ta' spiss u tant jieklu f'abbundanza. Issa jekk aħna rridu naqsu x-xaħam, heq, number one li nagħmlu, innaqqsu kemm nieklu. L-ammont ta' l-ikel. Mela ara kif jista' jkun jiena bħala mara, kieku jiena mara, intella' dak il-ġisem Jekk jiena qed niekol ħafna inqas mis-soltu għax irrid innaqqas. Mela żgur li le. Number two, mara għandha biss għaxra fil-mija tat-testosterone li għandu raġel. Testosterone huwa dak is-sex hormone relatat eh, ma li aħna nirriproduċu, tfal, eċetera. Eh, u mara għandha biss 10% li għandu raġel.
Li għandu raġel, issa dan jgħin ħafna wkoll għas-saħħa li għandu raġel u anke għall-kobor li Għad-dehra, jista' jkollu raġel. għas-suf, Għas-suf. għall-vuċi. Agreed.
Jiġifieri ċ-ċans huwa wieħed minn għaxra illi inti tinbela. Però fil-verità x'jiġri b'min jieħdu bis-serjetà, Ġann? Li jiġri huwa li l-mara tkun iktar toned, mela jkollha aktar forma, ehm,

Apparti ċ-ċajt kollu. Mara vantaġġ ieħor illi għandha huwa illi mhux neċessarjament ix-xaħam imur kollu fiż-żaqq. Aħna l-irġiel imbagħadu aħna anka b'ħafna problemi tal-qalb ġa. Ija. Għax normalment ix-xaħam imurrilna fil-waist. Issa, iktar m'huwa kbir id-distakk bejn il-ħibs, ġifieri l-wisa tal-patata, u l-wisa tal-waist, iktar m'hemm distakk, all right? iktar hemm problemi relatati mal-qalb. Ġifieri din din nistgħu nkejluha d-dar. Ġifieri kull min qed isegwina, x'irid joqgħod attent? Mela, jiġifieri il-ġenbejn. Ekku, mela anke jekk reġgħet tista' tagħmilulna dan huwa tal-ġenb. Waist to hip ratio. Min ifittex fuqha fuq l-internet, il-famuża waist to hip ratio, iktar ma tkun għoli, iktar fost l-oħrajn qed nirriskjaw problemi ta' attakk tal-qalb. Ġifieri trid trid eh, Irridu kemm jista' jkun ikunu viċini daw it-tnejn. mela, trid taqbad tinċti. Naturalment.
Jew eh, insomma, Ekku, taqbad. eh, imbagħad tidħol fuq l-internet u Eh. tiktib l waste to hip ratio, ħajkollok fejn anka ddaħħal in-numri li inti ġibt, l-inch tape tiegħek, Mhm. u jaħdimilek biex tara ir-riżultat tiegħek x'inhu jgħid fuqek fuq saħħtek. U fejn qiegħed ir-riskju anka ta' heart disease. Mhux biex nallarmaw in-nies, però jekk inti ma tiċċekkjax, Tajjeb, qed nara mill-bogħod hemm, ejwa, Ekku. prosit, prosit. Em, Hemm id-dettalji kollha. Eżatt, u taf x'ħan nitlobhom ukoll, grazzi, illi jiktbuha daqsxejn, emmi, eh, le, tidher ċarissima fuq television, jien qed nara mill-bogħod tor tiegħi. Diki, waste to hip ratio, em, jekk nitlu fuq l-internet u nfittxuha, ħansibu websites fejn anka nistgħu ndaħlu d-dettalji tagħna. Alright. Ħalli dak l-iskor li qed naraw hemmhekk, pereżempju, tan-nisa Mela, hekk għand 0.80 or below, 0.8. jaħdimieli. All right, jgħidli jiena x'health risk għandi, low, moderate jew high. Rajtha kemm hi tajba? Sewwa. Ok. Jiġifieri wieħed irid jagħmel il ikejjel il-ġenbejn, il-qadd. Ikejjel minn fuq iż-żokra. Il-qadd. Il-qadd, prosit.
Ikejjel il-ħibs, jiġifieri l-aktar parti wiesgħa tal-patata. Ija. U imbagħad dawn il-websites ħa jagħtuk il-faċilità illi jaħdmulek ratio, kalkolu, ta' inti kemm qiegħed friskju jew mhux friskju. Jiġifieri d-differenza bejn il-qatt u l-ġenbejn. Iktar ma huwa kbir il-qatt, biex niftehmu ċar, iktar hemm riskju. Il-laħwa. Għandi poser hawn quddiemi. Eh, hija, jiena ma nkunx qed ngħid il-ħrejjef biss. Għandi xi idea.
Ħalli l-lowdja naqraħ li żgur ma ninsa xejn, ġana xi ġi bil-listaw. Mela le, ġifieri deka wieħed għandu joqgħod attent għaliha. Eżatt. U iktar ma hemm ratio għoli, Eżattament.
Iktar ma hemm ir-riskju skor hemm iktar riskju problemi tal-qalb. Sewwa. Ktibthom għax isemmuhom ħafna nies u importanti ħafna. Mhux vera illi jekk tiekol wara s-sitta jmurlek xi ħamm. Ħrafa galor. Jiena naf min illi fis-sitta daqshekk. Eh, għax inkella neħxien. Jekk inti kilt biżejjed matul il-ġurnata, sewwa tagħmel, tajt issa biżejjed. Imma jekk inti kont vera ħafifa matul il-ġurnata u għandek l-impressjoni li għax ħa tikol wara s-sitta ħa tiħxien, il-problema ħa tkun kontra. Jekk inti kważi ma kilt xejn matul il-ġurnata, importanti immens li tiekol, inkella is-sistemi ta' ġismek mhux se jaħdmu sew. Isek għandek il-power station mhux ħadd jagħti ż-żejt. Allura jiddetermina x'ħin torqod? Jiddetermina x'ħin torqod sa ċertu punt illi idealment inħallu bejn sagħtejn u erbgħa bejn l-aħħar ikla u l-irqad, imma mhux għax l-ikel ħa jmur xaħam jekk ħa niekol fl-aħħar erba' sigħat, imma problemi ta' indiġistjoni, forsi hemm min joħlom ikrah. Idealment inħallu bejn sagħtejn u erbgħa biex inkunu safe. Però strictly speaking. Ġifieri jekk ħa tiekol fit-tmienja, orqod xi l-għaxra. Idealment.
Jew tħalli naqra iktar. Imma again, dawn huma ideat żgħar illi mhux ħa jagħmlu differenza daqshekk qawwija. Ħafna nies jibżgħu wkoll illi jekk iridu jonqsu ma jistgħux ikunu soċjevoli

Int se tgħidna fil-ħuħ ukoll, jiena ħuħ qed ifittex li jitreni. U informat ukoll li qed jagħmel eh, ċertu ilmenti eh. għax irid il-bank jinżel l-isfel. Biex joħroġ iktar il-body. Biex joħroġ eh, il-six pack. Forsi jista' jolli naqxa iktar il-sidġu? Ta' tiħx iktar idejat. U paċenzja għax jibdew bil-problemi u l-aħbarijiet ta' tminja jibda jiġi aħbarijiet. Kejden li wara l-ħin ta' tminja, mhux vera illi jekku jixtieq iżomm il-figer tiegħu ma jistax ikun joħroġ jiekol, għax number one wara s-sitta mhux vera li kien isirlek xaħam. U number two, jekk inti mit-tnejn sal-ħadd ħa toqgħod dejjem tikol ħass ta' dam u xi biċċa ħuta, ħa tixba, ħa tiddejja u ħa taqbiżlek. F'liema sens ġan. Jiġifieri ħafna nies taqbżilhom u ma jagħmlu xejn mhm. għax tant ikunu għaddew minn perjodu restrittivi illi jgħidu isma' jiena tas-sitt xhur ma ħammis xejn ma illi ħaxxen xejn Kollox illi mbagħad tant qabżitlek illi ssemmilhomx chicken, issemmilhomx ħut, issemmilhomx laħam aħmar, issemmilhom xejn li f'junk food. Biex jirribellaw għalkemm kienu strict fil-passat. Mela hija gidba li inti ma tistax tissoċjalizza. L-aħħar waħda. L-aħħar waħda. U importanti ħafna, hija gidba wkoll illi bilfors trid tagħmel it-training ta' kuljum. Bilfors il-mewt. Studji sabu illi jekk tal-anqas insibu tliet darbiet fil-ġimgħa ġann illi fih naqbdu nofs siegħa Però dik in-nofs siegħa mhux intektku bil-mobile, nofs siegħa intensiva li fiha nħaddmu ġisimna kollu, mhux biss riżultati ta' saħħa aħjar ħa jkollna, imma anke x-xaħam tagħna ħa nkunu qegħdin naħarquh b'mod drastiku. Idealment iktar minn tlieta, il-minimu inżommuh tlieta darburiet fil-ġimgħa, ġifieri, nofs siegħa sura ta' nies, għax dik in-nofs siegħa, avolja hija tliet darbiet fil-ġimgħa, ħa tagħtina ħafna riżultati mentali u fiżiċi wkoll. Grazzi ħafna lilek ta' dawn il-ħrejef kollha li ġibdilna u allura bekk tagħmlek legend. Leġenda, jekk timxi le żob u. Ħrejef ta' żob. Dawk il-ħrejef inti leġenda. Tarzan.
Tarzan, illa, wala. Hija minn tant Tarzan. Għandi naqra sufa, lek qed ngħidlek. Tellem fuq testosteron. Mela jien ħammur għar-reklami. Bl-għajta ta' Tarzan tiegħek. Tajjeb? Dak hu jagħmel.
Le, le, le, le, le, daka m'għandux x'jaqsam, daka m'għandux ma jidirx qudiem il-kamera. King Kong jagħti fuq sidri? King Kong jagħmilha l-floor manager tiegħi. Mela, u jagħti fuq sidru.
Lista jagħti fuq sidru hu hemmhekk fejn qiegħed. Imma inti trid tibatna għar-reklami bl-għajta ta' Tarzan. Għamilili inti u nikkupjak għax ma nafx kif jagħmel. Mela, ħa niktiblek l-iskript.
Minflok ċita ħa jkolli lil Keith, minflok banana ħa nixorbu l-ilma u allura narakom wara dawn ir-riklami u blajta ta' Tarzan. Ma kif jagħmel Tarzan?
Kif jgħid? Sara inti, trid tispira ruħek. Oh, mela. oh. Trid titlaq minn bidu. Nistaqlek.
Eh, Titlaq li sew, u, eh, xaffaj da program serju. U Mela. ġejki d-demiko li Xini flok il-banana ħajkonna l-kit? Jekk li tajtek, għajtek, jien flok ċita, mortlok. Flok ċita għanna l-kit? Titħares fil-kamera, fil-kamera. Għaj, dina, nirrivert.
Mela, inti għatejt, minn flok ċita, ħajkolni maħna li ħajkonna l-kit. Narakom wara dawn il-reklami, tuħux banana, maħu ta' silma, minn għandi Matteus u lajta ta' tajsa. Kemmi komplikata.
Mela, wara reklami, ħajkonna maħna l-kit demikoli ta' TVM, minn flok ċita, Minflok il-banana, skont Ġan, ħu tazz-ilma imma jekk għadek ma ħadtx frott ħu frott ta' ħu banana u niltaqgħu wara l-programm. Wara reklami, sorry. Ah!